Gudden Owend bei Dikrich TV. An den 1840er Joren sinn déi éischt Veräiner a Gesellschaften hei zu Lëtzebuerg entstan. 1851 ass esou och d'Chorale Municipale Sengerbond an d'Liewe geruff ginn, ee vun den éischte Gesangsveräiner zu Lëtzebuerg. 2026 ginn dat elo 175 Joer, duerfir feiert d'Chorale vum Dezember dëst Joer un grousse Gebuertsdag a mir kucken haut virop,

Déi éischt Aktivitéit war 1852 e Benefizconcert, dee bal 300 Frang abruecht huet. Honnert Joer laang ass d'Chorale duerno fir de gudden Zweck opgetrueden. Nom Éischte Weltkrich goufen nieft Concerten och Operetten mat Orchester opgefouert an et gouf Theater gespillt, am Hotel Europe an am Hotel des Ardennes, goufe Concerte mat klenge Sketcher a Spezialeinlagen opgefouert. Am Januar 1952 huet eng nei Ära beim Sängerbond ugefaangen. Ënnert dem Dirigent Jos Kinzé ass de Sängerbond gemëscht ginn. Scho fir déi éischt Prouf waren 100 Dammen ugetrueden. Esou konnten aner Programme gesonge ginn an et koum een neie Wand an de Veräin. Zanter 1979 war de Sängerbond och 40 Joer laang bei all Kavalkad dobäi an 1989 hu si ugefaange fir zesumme mam Cäcilieveräin den Hämmelsmarsch fir d'Augustkiermes ze spillen. Zanter 20 Joer trieden si och zesumme mat den aneren Dikrecher Gesangsveräiner an der Entente des Chorales op. Nom Jos Kinzé, deen de Veräin 40 Joer laang geleet huet, gouf de Sängerbond noeneen vum Jos Stütz, dem Raymond Majerus an zulescht dem Andy Loor dirigéiert. Enn 2025 wäert de Jean-Paul Majerus de Chouer iwwerhuelen. Eng ganz Räichhalteg Geschicht also, déi de Sängerbond do huet. A bei mer do sinn elo all déi wichteg Leit vum Sängerbond do, mer, den President, de Manfred Logelin, d'Vizepresidentin, d'Joëlle Müller, an den neien Dirigent, den Jean-Paul Majerus. Fänke mer vläicht un mat Iech. Mir hunn elo héieren all déi Highlighten do vum Sängerbond. En huet wierklech eng grouss Geschicht, déck gefëllt, an e steet nach ëmmer gutt do. Ass dat eppes, wat Iech freet? Jo, selbstverständlech. Dat, wat den Erfolleg u sech vum Sängerbond ausmécht, ech mengen, dat ass och den Erfolleg vun all Gesangveräin. Et ass zesumme schaffen, zesummenhalen, Spaass um Gesank an déi néideg Gesellegkeet. Ech mengen, dat ass een Atout fir all Chorall. Wat den Impakt awer elo vum Sängerbond ass, géif ech soen, et ass einfach déi Bereetschaft, fir Verännerungen zouzeloossen. Mir hunn nächst Jar am Musée, am Kulturhaus vum Musée hu mir eng Ausstellung, do mécht de Sängerbond eng Ausstellung, wou Der do ganz kloer kënnt gesinn, wéi dat vu sech gaangen ass. An déi ganz Ausstellung, déi leeft ënnert dem Motto Am Wandel vun den Zäiten. An do gesäit een dat ganz gutt. Jo, fir d'Gebuertsdagsjoer, do hutt Der Iech richteg vill virgeholl, hein, Joëlle Müller? Vläicht kënnt mer kuerz d'Highlighten erwänen, wat d'Leit do alles erwaart. Jo, genee, et ass immens schwéier fir elo vun Highlighten ze schwätzen, well eigentlech ass all Event fir sech een Highlight. Mir hu probéiert, eng Aart roude Fuedem an d'Programmatioun ze maachen, andeems mer gesot hunn, Vun den Dikrecher, fir d'Dikrecher. Dat heescht, an all, an allem wat mer maachen, si Leit, déi hei zu Dikrech waren, wunnen oder schaffen, implizéiert. Natierlech e groussen Highlight wäert sinn, datt mer den Noël en Lumière nach eng Kéier maachen. Mir haten do 2024 ganz vill Erfolleg, déi wäerte mer 2026 selbstverständlech nach probéieren ze toppen, mat nach méi Musek, nach méi Luucht an Einfach nach méi. Den groussen Highlight deen och wäert sinn, doudsécher, ass den Ofschlossconcert. Deen hu mer engem Mann gewidmet, deen fir vill Leit vun eis en musikaleschen Papp war, den Citoyen Méritant vun Dikrech, den Jos Kinzé. An fir deen Zweck sangen mer och zesummen mat der Chorale vu Beetebuerg. Do wäert mer zu ën déi 130 Leit ongeféier op der Bühn sinn an do ginn da Wierker vum Här Kinzé opgefouert, well Ouni den Här Kintze, dee war esou pregnant fir de Sängerbond, wär et net gaangen. Eppes ganz Grousses, dat wäert awer natierlech och den Optaktconcert sinn. Selbstverständlech, den Optaktconcert ass souwisou een Highlight. Do hale mer eis awer dës Kéier an der Opstellung méi kleng, well mer just De Sängerbond séngt. Mir hunn an der Vergaangenheet vill mat aneren Ensemblen zesumme gesongen, awer dës Kéier ass et reng den Dikrecher Sängerbond. Mir ginn do vu verschiddene Musikante verstäerkt a mir kënnen eis do freeën op ee ganz flotte Programm mat Lidder, déi extra vun eisem neien Dirigent arrangéiert goufen. Jo, an dee Concert, do wäert dann och deen neien Dirigent a Funktioun kommen, offiziell emol. Jo, a genee dat ass mir eng ganz grouss Éier an eng ganz grouss Freed, woubäi ech elo muss soen,

Deen Zäitpunkt, dee war dunn awer do, fir sech intensiv Gedanken ze maachen, wéi geet et virun. A keen anere wéi ech hunn och dem Comité gesot, Lauschtert, kuckt e bësselche ronderëm, well ech selwer sinn och een, dee gären jonk Leit gesäit un der Spëtzt vun engem Chouer. A bon, dat huet och geklappt. Bal geklappt, bis dass zum Schluss dat dann awer dunn net méi geklappt huet an de Comité dann awer dunn u mech erugetrueden ass, ob ech dat net wéilt dann iwwerhuelen, wat fir mech eng Selbstverständlechkeet war, well ech de Veräin och ganz gutt kennen, net eleng duerch eben déi lescht Projete mat Noël en lumière, wou ech och d'Éier an d'Chance dann hat, si schonn ze dirigéieren, ze prouwen, an de Prouwe mat hinnen ze schaffen. an de Concert dann och ze dirigéieren, mä well ech eng ganz laang Verbindung schonn mat deem Veräin och hunn, schonn eng, déi méi wéi 40 Joer schonn, ups, esou al schonn, mä effektiv, wat d'Joëlle och sot, de Jos Kinzé hunn ech kenne geléiert, Als Sänger, wou hien Dirigent war, deen eis all geprägt huet, och mech geprägt huet a menger musikalescher Karriär och geprägt huet. An ech mengen, ech hätt d'Léift um Chouergesang ni entdeckt, wann et kee Jos Kinzé gi wär. Dunn dono koumen och all meng Virgänger, hunn op hir Aart a Weis wonnerbar Aarbecht gemaach. Dofir war et mir. jo, e Begier an och einfach dee Veräin ze iwwerhuelen, well jiddereen, wéi gesot, vu menge Virgänger esou geschafft huet, datt ech e Veräin konnt iwwerhuelen, deen einfach nëmme ganz gesond do steet. Dat war, dat ass eng eemoleg Chance, dat huet een net ëmmer als Dirigent. Op alle Fall ass et e ganz spannend Joer, an deem Dir wäert ufänken, wou och wierklech villes wäert passéieren. Manfred Logein, Hutt Der Iech do net vläicht e bëssen ze vill virgeholl? Sinn Är Leit drop preparéiert? Ganz genee, do huet Der vollkomme Recht. Also ech mengen, ee Jubiläumsjoer ass keen normaalt Joer. An och eis Membere sinn do méi gefuerdert wéi an engem Joer, wou mer zwee oder dräi Concerten hunn. Et ass awer elo esou, mir hu vum 14 Dezember 25 bis de 14 Mäerz 27, dat si 16 Méint, doriwwer, iwwert déi Méint hu mir 11 Eventer hu mir do verdeelt. An dat si jo scho net nëmme Concerten, déi de Sängerbond séngt. Mir hu fënnef Invitésconcerten, Invitéskéier, déi mer invitéiert hunn, déi och Concerte ginn. An esou huet den eenzele Member, jidder, all Member huet dann och Zäit tëscht deenen Eventer sech e bëssen ze erhuelen an dann awer dat Ganzt awer mat Genoss ze verfollegen. An och esou alleguerten d'Spectateuren, déi wäerten, déi kënne gespaant sinn op dat, wat se elo erwaart. Ech wënschen Iech op alle Fall vill Succès an Ärem Gebuertsdagsjoer a fir d'Kommen villmools Merci. Merci an dir.
Merci.
Jo, bei engem anere Veräin vun Dikrech, do hunn d'Gebuertsdagsfeierlechkeete schonn Ufank November ugefaangen. De Vëloclub Dikrech hat den 8 November op eng grouss Table ronde an d'Seeërei invitéiert, déi ënnert dem Thema stoung, Vëlosport made in Luxembourg. Den 8 November 1950 ass de Vëloclub Dikrech an d'Liewe geruff ginn. Fir de 75. Gebuertsdag ze feieren, hat de Veräin um Dag selwer an d'Seeërei invitéiert op eng Science académique, bei där virop de President Joël Kinnen e grousse Réckbléck op d'Ufankszäite vum Club gemaach huet, wéi si mat nëmme siwe Coureure gestart sinn. Well d'Zäiten haut awer méi schwiereg gi si fir all d'Sportclibb z'iwwerliewen, huet de Minister Georges Mischo hinnen duerno verséchert, datt hien alles ënnerhëlt fir d'Ausbludde vun eise Clibb ze verhënneren. Sou soll Enn des Jors schonn en neit Gesetz un d'Rulle bruecht ginn, dat d'Subventiounen däitlech hiewen dierft. De Buergermeeschter vun Dikrech sengersäits huet hinnen och an Aussiicht gestallt, datt d'Nordstad zwee Sportscoordinateuren astelle wäert an si och mat allen Doleancen ëmmer gär un d'Gemeng eruntriede kënnen. An um Enn huet d'Table Ronde Vëlossport Made in Luxembourg interessant Profiller zesummebruecht, Wéi d'Lëtzebuerger Championne Nathalie Lamborelle, déi fréier Profifuerer Sure Nissen a Pit Leyder an awer och d'Coach Isabelle Reiffers déi jonk Sportler op hirem professionelle Wee ënnerstëtzt. Zesummen hu si am Detail analyséiert, wat d'Besoine vun de Veräiner sinn, wat fir Challengen ustinn an och wat d'Vir an Nodeeler vum Vëlossport zu Lëtzebuerg sinn. Dës akademesch Sitzung war awer nëmmen den Ufank vun de Feierlechkeeten. Am Januar soll zum Beispill Och eng grouss Expo am Kulturhaus, nach emol op déi laang Geschicht an all d'Aktivitéite vum Vëloclub Dikrech, wéi d'Randonnée Jempi Schmitz, zréckblécken. De Concours national du film d'auteur iwwerdeems gouf dëst Joer scho fir d'zweeënsiwwenzegste Kéier organiséiert. Zanter enger gudder Zäit jo schonn gëtt deen zu Dikrech am Ciné Scala ausgedroen, de sougenannte Filmdag, op deem d'Laureate vum Concours presentéiert an duerno d'Präisser iwwerreecht ginn, fënnt zur Freed vun den Organisateuren och ëmmer méi Zoulaf bei engem ganz jonke Public. De Festival National du Film d'Auteur gëtt vu Joer zu Joer méi jonk. Bei der 72. Editioun Enn Oktober am Ciné Scala ware vun 31 Laureaten bal d'Hallschent Jonker tëscht 15 a 25 Joer. An dräi Jugendfilmer aus dem Joer 2024 hunn et souguer beim leschten internationale Filmfestival UNICA zu Bronze an enger Goldauszeechnung gepackt. Déi jonk Cineasten hei am Land sinn zur grousser Freed vun den Organisateuren um Kommen. Et sinn och, also Jugendfilmer hunn zimlech méi zougeholl an der leschter Zäit. Also Eis Leit, déi ginn ëmmer méi al an déi gi manner aktiv. Dofir fält dee bëssen ewech a mir si frou, dass mer d'Jugend hunn an dass en déi och do zimlech sech aktiv bedeelegen dorunner. An et gesäit een och verschidde Jugendfilmer, déi si ganz gutt ginn. Deen 18 Joer jonken David Feiss, dee scho beim Filmfestival 2024 iwwerzeege konnt, huet dëst Joer nieft engem zweete Präis an der Kategorie Jeunesse och de. Coup de coeur du président mat heem geholl. Seng Geschicht Doppelgänger dréit sech ëm eng traumatiséiert Persoun, déi probéiert, doraus erauszekommen.

C'est une façon d'exprimer ce qu'on veut. Den Haaptgewënn vun 2025 allerdéngs goung un de Film Désertion vum Chantal Lorang. Déi laangjäreg Participante vum Filmfestival huet hei d'Familljegeschicht vun hirem Papp Norbert opgeschafft, deen am Zweete Weltkrich mat der Famill a Schlesien ëmgesidelt gouf, well de Monet desertéiert war. De ganze Film ass mat engem iPhone Mat engem iPhone gefilmt ginn, mat einfachsten technësche Moyenen, well dat mer einfach läit. Et läit mir net mat enger décker Kamera, do huet dat gelafen.
Wéi soll ech soen, et geet mer och primär drëm fir mam, fir de Leit an d'Gesiit eran ze filmen an do Emotiounen eraus. Ze saugen, fir dass Dir ënnerlech wouresst einfach an d'Kamera kënnt. Den Norbert Lorang, dem Chantal säi Papp, huet och selwer am Film matgespillt a war bei der Präisiwwerreechung um Filmdag siichtlech geréiert.
Mee ech mengen, der braucht nemmen meng Aan ze kucken. Ech hu gekrasch, 't sinn awer déi ganz Dénger. Ech hat fënnef Joer an der Ëmsiidlung an dat ass jo elo alles erëmkomm. Ech hunn elo déi zwee Joer, wou mer ëmgesiidelt waren, hunn ech erëm eng Kéier gefillt, mäin Häerz ass iwwergeschwollen. Ech si schonn net en emotionale Mensch, awer dat huet mech elo esou wierklech e bëssen. Aus der Fassong bruet. Ech sinn net méi den Norbert, ech sinn en anere Mënsch wéi ech dat do gesinn hunn. Merci. Alles an allem goung dëse Film da zu Dikrech mat engem ganz positive Gefill op en Enn. D'Qualitéit léisst net no, am Géigendeel, an de Filmdag erfëllt och no 72 Joer nach ëmmer säin Zweck. D'Qualitéit gëtt ëmmer vill besser an ech mengen och wann d'Jugend kucke kënnt a se gesäit wat déi aner Kollege maachen, Si ginn sech e bësse méi Méi och fir ze filmen. Also do kommt, also muss ee scho soen, vu Joer zu Joer gëtt et vill besser, wat d'Qualitéit an och wat d'Geschichten an hir Szenarien an alles wat dat ubelaangt dovunner.
De Pierre Dillenburg, fréiere Greffier aus der Chamber, ass virun allem bekannt als Expert vum Adel an a Saache korrektem Behuele bei offiziellen Uläss. De Pierre Dillenburg huet sech awer scho ganz fréi als Kand fir seng Matmënschen interesséiert, besonnesch déi, déi net ware wéi déi aner. A well hien hei zu Dikrech opgewuess ass, kennt hien esou nach ganz vill flott Geschichten vu fréier iwwer esou Unikume vun Dikrech. Elo wëll hien dës an enger Publikatioun festhalen an am Virfeld dovun Huet hien eis schon mol e puer interessant Storyen aus dem Stadkär verzielt. Hei op der Nummer 42 an der Dikrecher Groussgaass ass de Pierre Dillenburg opgewuess. Keen Haus ewéi déi aner, grenzt dëst dach un déi fréier Festungsmauer vun Dikrech, vun där och haut nach ëmmer e Stéck ze gesinn ass. Hei war de Pierre als Kand doheem. Ech war ëmmer e bësse stolz, datt eist Haus gestouss huet op een Deel vun der fréierer Festungsmauer, genau op dëser Plaz. An dat Stéck ass bliwwen an dat geet och queesch duerch bis an d'Rue de Stavelot. Hei war eng Entréespaart fir an déi al befestegt Stad Dikrech an ech weess, datt op der Paart stoung Pax intrantibus.

Ech war immens frou mat hir. Si war eng fantastesch Fra. Si huet, wéi gesot, si war jonk Wittfra ginn, a wa se sech en neien Hutt kaf huet samsdes bei do uewe bei der Hutt, den Damens, da souz se sonndes moies an der Kichen op engem, war sou eng Fënsternisch, da war se am Gaang, dann huet se scho mat der Schéier, dann huet se den Hutt komplett ëmganen deen Dag dono, wou se e kaf hat. Dat si sou Souveniren, déi ech vun der behalen hunn. Ech war frou mat der Bomi. De Pierre ass verwuess mat Dikrech wéi kaum en aneren, huet hien sech dach scho ganz fréi fir d'Leit ronderëm sech interesséiert. Besonnesch d'Unikumen, déi net waren wéi déi aner, an där gouf et an der Zäit genuch zu Dikrech. Zum Beispill d'Mathilde Juttel, d'Fra vum Auguste Juttel, déi hei op der Nummer 8 op der Liberatiounsplaz eng Quincaillerie haten. Déi war wierklech deen Unikum vu Fra, ganz speziell, ëmmer gutt ugedunn. Si wosst alles, wat zu Dikrech virgoung. Si huet gefëmmt wéi ee Schorschteschwéier. Si hat feierrout, laang feierrout gefierften Neel, déi waren opfalend. Ech wunn als klenge Bouf, ech mengen, ech hat véier Joer, wéi se mat menger Mamm do ënne stoung eng Kéier ze schwätzen, sinn ech anscheinend raim an d'Haus gelaf, sinn eng Schéier siche gaang an ech wär rauskomm an hätt gesot, Tatta Jütti, Neeli schneiden. Also, dass, an si war. Am Hotel L'Europe, do hat se hir Ronn nëmme mat Männer, meeschtens, déi all och gefëmmt hunn, hu se Kaart gespillt an si war eng immens, wéi soll ech soen, Cliente vum Ciné Cameo do ënnen op der Gare. Si ass an all Film gewiescht an si hat hir fest Plaz um Balcon am Cinéma. A wa se eropkoum an souz een aneren op hirem Stull an der zweeter Rei, an huet se gesot, Erof do! huet se da gesot. Un eng 800 der Unikume ka sech de Pierre Dillebuerg erënneren. Hir Geschichte sollen duerfir elo an enger Gemengepublikatioun festgehale ginn. Zesumme mam geschichtsbegeeschterte Chef Paul Bohnert kuckt hien duerfir elo, wéi ee seng Erënnerungen am beschten ënnermolen an historesch beleeë soll. Ech hun eng super Foto vu Dammen wou déi do ass dobäi a meng Mamm a Fischegredel wou se. D'Sauer zougefruer war, wou se Schlittschong gelaf sinn. D'Geschicht vum Fischer Gréidel zum Beispill, där hir Elteren Thierry Meintz eng Bäckerei op der Nummer 27 an der Grosgaass haten. Niewendrun op der Nummer 29 hate si e Bistro mat Danzmusek. Hei hu sech esou de Metzler Eugène Fischer vu Rodange an d'Margrit Thiry kenne geléiert. Den Eugène ass Bäcker ginn an huet de Betrib vun de Schwéierelteren iwwerholl an zu engem klengen Imperium ausgebaut. An Erënnerung bliwwen ass dem Pierre virun allem d'Madamm vum Haus. D'Mefische Gréidel war eng immens Fra. Si ass mat hiren Enkelkanner Fische Maggy, Fische Josée all Sonnden an d'Vesper gaang. An da si se dunn op de Kierfecht gaangen a vum Kierfecht laanscht d'Sauer zréckkomm heihinner. An déi Zäit gouf et an der Sauer nach Saumon, Fësch. An dann hu se, huet se déi do da gefëscht, huet se déi kannt an dann huet se gefrot, Wéi vill hues de geholl? An da huet dee gesot, Hei, bréng mer een! An dann huet se deen preparéiert an huet se owes d'Famill invitéiert. Si war ganz gastgebereg. An dat war ebe Fichegréidel, also een. Och een Unikum. Quasi bei all zweetem Haus weess de Pierre Dillebuerg eng Geschicht zu bekannten Dikricher Personnagen ze verzielen, meeschtens weiblecher. Sou zum Beispill huet ënnen an der Groussgaass d'Fiche Susette hie staark markéiert, eng Fra mat ganz besonnesche Virléiften. D'Fiche Susette hat leider a senger Jugend, wéi d'mat sengem Brudder gespillt huet, war deem en eppes an d'A gestach, t'as de gelesen dat? Mee 't huet sech esou gutt maquilléiert, datt et dort weider guer net opgefall ass. 't hat ëmmer eng wäiss Schipp un, 't hat sonndes moies op, no der Mass, oder och déi, déi net an d'Mass gaangen, d'Affekoten, d'Dokteren, déi sinn dann hir Zeitung hei kafe kann, da säi klenge Plausch an d'Fiche Susette. Hatt ass all sonndes bei hir zu Hëllén zum Mëtteneesse gaang, dohinner, han erop bei d'Fiche, an 't huet sech andauernd och vun Namur aus der Stad per mat der Post Petit Fourren a Knippercher komme loossen. A wann een da Chance hat, krut een där och eng offréiert als klengt Kand. War, wéi gesot, een Unikum, wéi déi, iwwer déi ech elo scho geschwat hunn. De Pierre Dillenburg huet dat Liewen als Bouf zu Dikrech einfach genoss. Hei ass seng Fantasie genährt gi vu ganz besonnesche Leit, awer och vum eenzegaartegen historeschen Ëmfeld. Hei huet hien zum Beispill mat Objeten aus der Muttergottesoktav Mass gespillt. Oder awer op der Frepsou, der klenger Gässel tëscht dem deemolege Bistro Thierry an dem Kleederbuttek Jeunette en Theaterstéck eropgefouert. Zesumme mat den Enkele vum Gréidel, dem Maggy a Josée Fischer, an de Kanner aus der Maison Jeunette, dem Norbert, dem Marianne an dem Max. Dat ass d'Dier, wou ech mam Max Jeunette moies fréi eng Bühn opgeriit hu mat engem Rideau, deen op an zou goung. An du war jo do op, dann hat mer do eise Publikum. An dann ass Theater gespillt ginn. Ech sinn ganz iwwerrascht, datt et déi Dier, vun där ech esou vill Souveniren hunn, nach gëtt. De Pierre Dillebuerg kennt vill Geschichte vu fréier a sengem geplangte Buch soll en dës elo zu neiem Liewen erwächen. An domat wäert dës Publikatioun och zum Zäitzeie gi vu senger eegener Kandheet an enger ganz besonnescher Zäit op enger ganz besonnescher Plaz. Et kléngt awer allgemeng no enger ganz schéiner Kandheet. Eng immens schéi Kandheet. Also ech giff all deenen déi elo jonk sinn eng wënschen wéi ech hei mat mengen Frënn aus Dikrech eng hat. Natierlech mir gesinn hei d'Autoen een nom anere laanscht fueren. Mir hate keen Handy, mir hate keng Tele, et ass kaum een Auto laanscht gefuer, net een um anere wéi elo hei. Dat war eng aner Zäit. An ech wëllt déi och net fir alles net vermëssen. Si kënnt och net méi erëm.
De Geschichtsmusée vun Dikrech huet en etlech Workshoppe fir Schoulkanner. De Musée d'Histoire organiséiert awer och intergenerationell Workshoppen. Virun net all ze laanger Zäit gouf nees e komplett neien Atelier an der Maison d'hébergement pour personnes âgées Elisabeth zu Dikrech ofgehalen, bei deem Al a Jonk ënner anerem Spiller aus der Réimerzäit kennegeléiert hunn.
Majo, mir hu geduecht, an dat ass schonn iwwert Joer geweist gewiescht, mir géifen en Event maachen, dat heescht, mir hunn erëm déi zwee Fleegeheimer zesummekritt an dës Kéier hu mer souguer nach eng ganz Klass dobäi kritt an doduercher wëlle mer gäre Spiller maache wéi fréier. A mir kucken, wéi wäit dass mer kommen haut. Wa jonk an al openeen treffen, ass ëmmer e spannende Moment. Wa si dobäi awer och nach Spiller wéi ganz fréier spillen, ëmsou méi.
D'Réimer haten eng ganz einfach Spillaarterweis. Et ass net vill ginn, also wat hu se geholl? D'Kanner, dat wat ronderëm war, a Walnëss. Si hunn et der jo scho ginn zu deeër Zäit och, ganz sécher. An doduerjer dass mer esou vill Walnëss hunn, Kënn mer e flott Spill maachen? Hei lo zum Beispill handelt et sech em dat éischt Spill dat d'Réimer je gespillt hunn. Beim Orca geet et drëms Walnëss a Blummendëppen ze werfen, eppes wat alle Generatiounen vill Spaass bereet.
An has der dat esou virgestallt dass dat giff hei esou oflafen oder wéi has der dat virgestallt? Ma da och bëssen dass mer giff Spiller maachen an jo. An wéi fënns de et dann elo? Gutt.
Am Ufank war ech e bëssen opgereegt, mee elo geet et awer. Wann een dat dote spillt fannen ech cool well Nëss déi rullen net sou richteg an dann ass et och méi schwéier fir se fir Punkten ze kréien. Cool, well déi si sou schwéier.
Mee et mécht awer Spaass. Ganz vill.
Bei dësen Workshoppe geet et awer méi wéi just Spaass ze hunn. Hei léiere si éischtens emol wéi zu fréieren Zäite gespillt gouf an iwwer dem Spillen léiert och jiddereen e bësse vun deem aneren a virun allem bréngen d'Kanner neit Liewe bei d'Senioren wouvun dës dann nach laang kënnen zieren.
Ass immens, ech fann dat esou häerzeg, ech fann et wierklech häerzeg. Wou gesi mir dann nach esou vill Kanner? Ech hunn zwar d'Chance, wéi soll ech elo soen, ech hunn zwar d'Chance mäin Zëmmer weist op de Schoulhaff, An dann ass dat eng Freed, wann ech deen de Kanner kann nokucken, jo. An hei sidd der elo am enken Echange an Dir kënnt och selwer erëm spillen. Jo, esou wéi d'Kanner, mä dass keen déi Mamme.
Hunn ech immens gär. Ech hu leider keng, awer ech hu schrecklech gär Kanner.
Dat ass ëmmer lëschteg. Jo, an och d'Kanner bauen een op. Alt ass eis Zukunft.
Och fir déi, déi al a jonk betreien, kann esou eng Spillaktivitéit nëmme Gewënn bréngen, och si sinn all begeeschtert. Dat ass ee flotte Projet, deen mat der Schoul ka maachen. D'Kanner genéissen dat och, déi eeler Leit ze hëllefen. Also et ass eng wonnerbar Geleeënheet, dat ze maachen. Waart der schonn eng Kéier dobäi bei esou engem gemeinsame Workshop? Net hei, awer am Musée mat der Madamm hate mer och scho verschidden iwwert d'Geschicht. Am Moment mam Cycle 4, an deem Fall elo um hei Cycle 3. Ech mengen, d'Kanner wäerten dat genéissen. Dass eng immensen interessanten Austausch deen esou wäertvoll ass an zumools wann et intergenerationell ass, dann denken ech bréngt dat einfach eise Bewunner an och de Kanner immens vill fir eben sech auszetauschen iwwert déi al Wäisheeten awer och wat Neies ass, esou dass een net iergendzwousch hänke bleift. Ma ech fannen et ganz interessant am Fong de ganzen Austausch tëschent elo eise Bewunner zum Beispill an de Kanner fannen ech mega. Si sinn alleguer mega frou. Se kënne sech all austauschen a se léieren halt alleguerten eppes dodraus an ech fannen dat halt mega schéin, wann ech gesinn, wéi frou se alleguerte sinn. Also dat sinn Aktivitéiten, déi am Fong méi oft misste gemaach ginn am Beräich fir jiddwereen. Deen heite Workshop war deemno bestëmmt net dee leschte vun där Zort.
Dann invitéiert de Geschichtsmusée vun Dikrech awer och zanter dëser Rentrée op en Zyklus mat Liesunge vun interessante Lëtzebuerger Auteuren. De sougenannte Literaturmëttwoch kënnt gutt un. Den 12 November war eng méi speziell Lektür geplangt, déi mir iech dann och net virenthale wollten. Et war e privilegiéierte Moment fir all Zuschauer, wéi den 12 November an der Aler Kierch den Englesch-Proff Emmanuel Bock säin éischt Wierk Schatz presentéiert huet, e Recueil mat Gedichter op Englesch. Awer dat hei ass wäit méi wéi just e Gedichtband. Nieft Illustratiounen vun der Dikrecher Kënschtlerin Corinne Goetz kann een am Buch iwwer e Code och Musek entdecken. Um Ufank stoungen eng Rei 17 silbeg Gedichter, aus deenen no an no e richtegt Konschtwierk entstanen ass. Um Dag vun der Lecture koum alles an der Realitéit zesummen.

Only whiteness reflects on the sea. Dat war esou e Moment, wou alles beienee koom ass, wou och herno d'Museker all beienee komm sinn, wou et eben alles gepasst huet. Jo, et war dee Moment, wou et geschitt ass. Mee an deem ganze Gedicht, da ginn all déi Jore virdrun opgeschafft. Dat heescht, am Fong kann ee soen, déi Joren, déi ech virdrun hat, déi hunn zu deem heite gefouert, op eng gewëss Manéier. Schatz ass de Bléck op d'Schierbele vun der Vergaangenheet, wou de Lieser an Nolauschterer sech selwer ka spigelen. Hei elo zum Beispill gëtt den Doud vum Formel-1-Pilot Bruce McLaren refletéiert. We too return to our common chores.

War ganz schéin an et war e bëssen eng extra Form, muss ee soen, well den Emmanuel Bock huet d'Leit dozou opgeruff, Gedichter sech ze wënschen, déi se virdru konnte kuerz liesen. An dat war eng extra Form, esou eng Liesung hat ech nach ni am Fong gesinn. Et huet Iech awer gefall? Jo.
Ech fannen d'Kombinatioun vu Poesie an. Konscht a Musek eigentlech ganz interessant. Ech hunn dat och nach net esou an deem Sënn gesinn oder erlieft bis elo an dat hunn ech am Fong ganz, ganz flott fonnt. Ech hunn et am Fong ganz spannend fonnt, interessant och de Projet esou mat deenen diversen Artisten. Also et war elo mol, war e bësse gewöhnheitsbedürfteg, mee et war awer Wierklech ganz interessant. Mega, also ech hun de ganze Konzept richteg cool fonnt, dat eben de Publikum konnt Gedichter e besiche goen a proposéieren an ech muss soen den den Här Laos deen d'Uergel gespillt hun ech excellent fonnt, hat ech elo sou net domadder gerechent, dat heescht ech si ganz positiv iwwerrascht jo. Dass spillen ech scho bessi gutt dobäi, also fir no souvill Joren dann dat effektiv fäerdeg bruecht ze hun. Besonnesch fir esou vill dann och nach ze koordinéieren, dat ass, war schonn eng grouss Aarbecht an ech si frou, datt et fäerdeg ginn ass. De kollaborative Projet Schatz ass einfach eenzegaarteg, net nëmmen um vaste Recueil ganz beandrockend Texter, an déi een direkt mat alle Sënn erandauche kann, mee och kritt een hei um gëllenen Tablett d'Méiglechkeet zerwéiert, sech selwer um Moment an de Schierbelen vun der Vergaangenheet erëmzefannen. Um Enn ass och de Kënschtler zefridden.
An dat war et dann awer erëm fir eis Emissioun vun haut. Bleift awer nach um Enn wéi gewinnt den Agenda, deen haut erëm ganz déck gefëllt ass. Ech fir mäin Deel soen Iech Äddi, bis a 4 Wochen nees.
Nach bis Enn des Mounts ass am Kulturhaus déi nei Expo vun der Kënschtlerin Nadja Schreiner ze gesinn. Den 22 November fënnt um Plateau vum Härebierg eng drëtt Editioun vum Grand Prix Cyclocross vun der Lëtzebuerger Arméi statt. Den 23 November dann invitéiert de Celtic Dikrich nees op eng nei Editioun vum Eurocross an dem Eurotrail. Am Kader vun der Orange Week gëtt de 24 November owes um hallwef 8 am Ciné Scala de Film Aux jours qui viennent gewisen. Den 29 November iwwerdeems ass e Solidaritéitsmarsch vun Dikrech op Ierpeldeng geplangt. Rendez-vous dofir ass um Véierel fir 10 bei der Dikrecher Gemeng. Am Arméi Musée zu Dikrech fänkt den 29 November eng nei temporär Expo un, déi sech ganz ëm d'Entwécklung vun der Lëtzebuerger Arméi dréint, Ons Arméi um Härebierg. Den 29 November mëttes erwaart déi brav Kanner vun Dikrech erëm eng gutt Hiitchen an der Aalseeërei, wou de Kleesje säi groussen Optrëtt huet. Den 3 Dezember invitéiert de Geschichtsmusée op eng weider Liesung am Kader vum Literaturmëttwoch. Owes um 6 an der Aler Kierch, déck hirum Programm steet d'Schrëftstellerin Karin Melchert. De 14. Dezember um 5 Auer nomëttes ass an der Pârkierch den Optaktconcert fir den 175. Anniversaire vun der Chorale Municipale Sängerbond. An de 5. Dezember invitéieren d'Geschäfter a Restaurante vun Dikrech op eng éischt Nocturne ausserhalb vum Chrëschtmaart. Vu mëttes um 4 bis owes um 8 verwinne si Iech mat spezielle Remisen a klenge Kaddoen.